פֿופֿצן יאר צוריק האב איך געהאט א ביזנעס, א האלסעיל ביזנעס, איך האב פארקויפט פאר דיסקאונט סטארס, פאר ניינטי ניין סענט סטארס, און מען האט זיך געמוטשעט. און די יודעי דבר האבן געזאגט אז אין ארער צו קענען מאכן די ביז זאל זיין א זאך מוז מען פארן אויף וועגעס דארט איז דא א שאו צוויי מאל א יאר די גרעסטע שאו וואס דארט קומט מען פון איבעראל יעדער ברענגט זייערע דיעלס און זייערע זאכן און דארט קען מען מצליח זיין סאו פארן אויף וועגעס האב איך נישט געוויסט צו דאס איז די רצון השם אדער נישט סאו מען האט געטענה'ט אז עס איז א ענין פון השתדלות און יעדער דארף טון השתדלות אויכעט. האב איך מחליט געוועזן, איך האב גענומען מיין ברודער, ער איז אויך געווען אין די ליין, איך האב געזאגט לאמיר פארן צוזאמען, איך וועל זיין דיין שומר און דו זיי מיין שומר. זעמער געפארן, זעמער אנגעקומען צו די האטעל דארטן, און מען זאגט אונז אז די אנלי וועי טו געט אפ טו די רום איז אז מען דארף אדורך גיין די קאסינאו. רבונו של עולם, איך וויל נישט אריין גיין אין קאסינאו, זאג מיר די חברה דארטן, עס איז נישט קיין דרך ארויף גיין אין דיין שטוב, עס מוזן בלייבן אין די לאבי. ס'איז נישט דא אזא זאך. מ'האט געטוען, מ'האט געמאכט, מ'איז געגאנגען גיין אן איין עלעוועיטאר, דאן א האלוועי, אפ האלוועי, און מ'איז אנגעקומען אן אריינגיין אין די אין די קעסינא. און מ'האט זיך גענומען האנדלען דארטן, און מ'האט געמאכט קאנעקשאנס מיט א גרויסע קאמפאני, עס האט אויסגעזען גוט, אבער א גאנצע צייט האט זיך מיר דער מאן געדרייט, איז דאס די רצון השם, אז איך זאל קומען אויף לאס וועגאס און מאכן מיין פרנסה אויף אזא מין אופן? ביים לעצטן שחרית וואס איך בין דארט געוועזן, האב איך געזאגט פאר א אינגערמאן דארטן, איך קום אין פֿערציק, איטס נאט א פלעיס פאר מי, וואס האסט נישט מצליח געווען? כ'האב שיין מצליח געווען, אבער אז די באשעפער האט מיר וועלן שיקן פרנסה, העט ער שיקן אינדערהיים. זאגט מיר דער אינגערמאן, זאלסט וויסן אז ס'דא ווערי פיין ליין צווישן בטחון און עצלות, דו מיינסט אז דו רעדסט פון בטחון, ס'קען זיין אז ס'איז עצלות, ווי איך האב מיר געזאגט, אז עצלות האט מיך צו קאלט ווי קומען אהער איז אויך גוט. ווי ברוך השם איז מען אהיים געקומען, איך האב אפגעמאכט מער גיי איך נישט צוריק. ווען איך דערצייל די מעשה ברבים, סאו דער עולם ווארט איך זאל ענדיגן די מעשה, מען איז אהיים געקומען, מען האט געמאכט עפעס א גרויסן דיעל און מען איז געווארן א מולטי מיליאנער. נא רבותי, די מעשה האט זיך געענדיגט דארטן, מער פארט מען נישט שטיקל וועגעס. איי ווי איז די הצלחה? דאס איז די גרעסטע הצלחה, אז א איד האט די זכי' אז די אייבערשטער געבט אים דעם דעת אז ער זאל וויסן וואס ער דארף צו טון און וואס ער דארף נישט טון, איז נישט דא קיין גרעסערע הצלחה פון דעם, און אזוי קומט צו צו די הצלחה אז מען דארף געדענקען דעם מדרש, דער מדרש זאגט. עיין אדם שמאיר לי עם מפסיד, ס'נישט דא אזא מושג אז א מענטש זאל טוהן א גוטע זאך און ער האבן אויף דעם א הפסד, ס'נישט דא. הצלחה קומט נישט נאר מיט אסאך געלט, הצלחה קומט הצלחה רוחנית, הצלחה מיט קינדער, שלום בית, וכו' וכו', און אז מ'טוט אזוי,